कविता के एक अंतिम एपिसोड ये एगो बच्चा कविता में ई लास्ट ये एहि के बाद में तीन टा लेसन छै कहानी वाला जी वो ए छै बीच बीच में मारि देबै एहि सप्ताह में मतलब ओकरो खत्म कऽ एटा देबै नहि हेतै तऽ र- रवि के मैराथन चलतै हाँ लेकिन ध्यान रखबै कि एहि से सोम नहि हुअ देबै हम सोम दिन से हिंदी नन हिंदी शुरू बात बुझले चलो माँ शीर्षक छै एहि माँ शीर्षकमे जे छै कवि कवि जे कहने छथिन से देखियौ की कहने छै से जे मायके प्रति हिनकर हिनक उद्गार व्यक्त भेल अछि कवि कविके जे छै मायके प्रति केहन होइ छै उद्गार मतलब प्रेम कविता संबोधित अछि दीदीके दीदी पिसी आ जेठ बहिन दुनू के कहल जाइत अछि दीदी दु- दीदी केकरा कहै फुआ के कहि सकै छी दीदी आ जेठ बहिन के मायक प्री- मायक प्रति दीदीक भाव सिक्त अभिव्यक्तिक सीमांकन करैत कवि प्रकारांतसँ अपन असीम श्रद्धा नवेदित करैत अछि वस्तुतः ई मायक काव्य तर्पण अछि मतलब माँ के बारे में चर्चा होइ छै में देखियो अपन मोनक एक एक भाव के अपन मोनक एक एक अच्छा एकटा बात ई कहानी शुरू करऽ से पहिले हम एकटा बात पूछब अहाँ सबसँ माँ के बारे में कहत माँ के बड़ाई करू तऽ बड़ाई कऽ सकै छी कि नहि कऽ सकै छी अपन मोनक एक एक भावके उतारू उतारि लिअ कागजपर मायके प्रति जतेक भाव उतारि लिअ कागजपर अपन सोच एक एक सन्दर्भके कऽ लिअ व्याख्या हृदयक गहन तल पर घटित होबयवला एक एक घटनाके माँके प्रति हृदयपर जतेक भी बात अब इएह घटनासभ ओहि सभ एक एकटा बातके पन्ना उतारयके कोशिश करू विवरण दऽ लिअ हमरा अहाँ विवरण दऽ दिअ माँके बारेमे पूरा मुदा दीदी अहाँ नहि लिख पायब कहियो माँ पर कविता दीदी कहै छै कि किछु कऽ लिअ मोनके एक एकटा बात लिख लिअ सोचके संदर्भमे उतारि लिअ जते मोनमे बात सब अबैया एक एकटा बातके घटनाके अहाँ लिख लिअ फिर भी दीदी माँ पर कविता नहि लिख पायब आगा चलू शब्द चुकि जायत शब्द नहि मिलत लास्टो लास्ट तक शब्द खतम भऽ जायत संग नहि दऽ पबैत अछि छन्द छन्द जे होइ छै व्याकरणके एकटा पार्ट छै छन्द ओहो खतम भऽ जायत अहाँके अलङ्कारक कोनहुटा छटा अलङ्कार नहि मिलत छुबि नहि पबैत माँके चरण दीदी आ केतनो लिखबै लेकिन माँके चरणो तक नहि पहुँचबै अहाँ ओ वृत्ति थिक माँ माँके ओहन वृत्ति छै माँ ओ कऽ देने छथि जकर प्रदक्षिणा कऽ नहि पबैत अछि कोनो तन्त्र तकर दक्षिणा नहि दऽ सकै छै कोइ भी व्यक्ति माँके कर्ज नहि चुका सकै छै कोइ भी व्यक्ति ओ देवता थिकी माँ ओ देवता रूपी माँ थी माँ थिकी जनिकर निर्वचन लेल रचल नहि गेल कोनो मंत्र जकर चयन नहि कोइ कऽ सकैए जकर निर्वाचन कोइ ने कोनो मंत्रसँ नहि कऽ सकैए नहि कोनो तंत्रसँ कऽ सकैए अहाँके प्राण थिकी माँ माँ तऽ अहाँके प्राण अछि अहाँके श्वास अछि माँ अहाँके अस्तित्वक गरिमा थिकी माँ अहाँ एहिठमन छी माँ छै तेँ तैयार भने कऽ लिअ अहाँ तैयार भने कऽ लिअ अहाँ सर्वविधिक सर्वविध सम्बन्ध पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कऽ लिअ सब रिपोर्ट सब बढ़िआँ से देख लिअ चेक कऽ लिअ एक एक भाव भूमि पर रचैत चलू चलि जाउ एक एकटा अट्टालिका मुदा हमर प्रिय दीदी अहाँ नहि लिख सकै कहियो माँ पर कविता तैँ लऽ कऽ बच्चा माँ पर कुछो नहि लिख सकै छी कविता की कहानी नहि लिख सकै छी चारि लाइन नहि लिख सकै छी तैँ पुछलहुँ है ने अहाँ लिख सकै छी तऽ ई तऽ लिख देतै डेढ़ लाख पन्नामे मुदा अहाँ सब कहलहुँ एक एक पन्ना यानी कि माँ से प्रेम अहाँ के पन्ना बाबा जी है असली है खाटी सोना है हीरा ठीक खत्म भऽ गेल अहाँ के कविता